Nĩ ndagĩkũgeithia mũno nĩ gũtũgenera. Niĩ rĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Warama, na ndĩ kaũndũ ndaigua kathingĩte mũno, ndaigua no mũhaka ndĩkarie na njĩke video ĩno. Rĩu rĩ, gwĩ kiumia rĩ, nĩ thiaga ngwatanĩro. Twauma ngwatanĩro-rĩ, rĩu andũ arĩa makiuma, arĩa magũkĩenda, tũgagĩthiĩ handũ tũkũnyua gacai o hau, kana kamũgate, kana tũtunda. Rĩu tũikaire thĩ hau nĩtuo tũrakĩrĩa-rĩ, mũtumia ũyũ-rĩ, nĩ kĩheti. Kĩheti-rĩ, rĩu nĩ atumia arĩa meragwo matuĩte maciaro rĩu tani niĩ ndĩ kĩheti rĩu kĩheti gĩkĩ gĩkũnjĩra atĩrĩrĩ hĩ wanjirũ na nĩ ũkoragwo na nguo nyingĩ mũno o ingĩkuona kiumia ũrĩ na nguo ĩngĩ o ingĩkuona wĩna nguo ĩngĩ rĩu rĩ ndineringithia ndũĩ twĩ andũ meringithagia marĩ anyinyi meringithagia ĩ hĩndĩ rĩ nyingĩ anga atĩa anga atĩa Ĩhĩ, ndamwĩra niĩ-rĩ, ĩĩ ndĩ na nguo nyingĩ mũno, no ndakĩaga gũciĩkĩra-rĩ, githĩ kĩ to kũheanwo igakĩheanwo igagĩthiĩ kũ, rĩrĩa mũgakĩnduta na kĩrĩa, rĩu ũhoro wagĩthira? No ndinakĩmwĩra atĩrĩrĩ, gaka nĩ kamũrimũ. tongĩona mũndũ ahĩngĩcwo nĩ nguo kana ona indo nyingĩ kũrĩ angĩ mahĩngĩcagwo nĩ irio nyingĩ nyingĩ kũrĩa nyingĩ nyingĩ, angĩ nĩ indo maũndũ mangĩ, angĩ nĩ njohi, angĩ nĩ kĩ, mũndũ ũkamenya ũyũ nĩ kamũrimũ na kamũrimũ gaka ĩ ndũĩ harĩa kaumire ndingĩakĩra kĩheti gĩkĩ ũguo, rĩu ndeciria atĩrĩ reke njĩke bindiũ. tondũ rĩ, no njarie haha tondũ nĩ njũĩ kũrĩ andũ aingĩ marĩ gathĩna kau. Ona kũrĩ atumia magũraga nguo, na magũra nguo rĩ, makahitha mũthuri. Rĩu oka rĩ, akamwĩra nyina ng'ania, arĩa magĩtanaga nyina ng'ania. nguĩ no rĩ ndirĩ ndamĩona kakwĩhĩ ndiĩrĩga kũmĩkĩra ndũramĩririkana no nĩ maheni nĩ nguo njerũ agũrĩte no ndagĩkwĩra rĩ atĩrĩ ah kũrĩ athuri angĩ magĩrĩire kũhithwo tondũ mangĩka atĩ mangĩtĩkĩrio rĩ atumia ao rĩ mangĩthiĩ nũthũ. Rĩu arĩa matakĩũĩ gĩkũyũ kĩmwe-rĩ, ĩyo nĩ njaga. Atumia ao mangĩthiĩ nuthu, mangĩka atĩ, mangĩtĩkio. Na mũtumia wĩ nake nyũmba, akwenda maũndũ kĩ? Matatũ. Nĩ akwenda kĩhama harĩa arĩhamaga. akaiga rwaru na akaigua nĩ aiganĩire. Wa kerĩ, nĩ akwenda tũirio twa nda, akahũna. Ndũkamwĩrage ndũrĩ kamũgũnda angĩka atĩ, kana kawabici kana kĩ, gũtirĩ. Na ciana ciake, o na ũtarĩ na ciana ciake ona nda yake. Na ya gatatũ rĩ, nĩ akwenda marinda, matonyo. agekĩra akarũngara ehaka kana nĩ tũguta kana kĩ akarũngara agathiĩ kũrĩa agũthiĩ maũndũ macio ũngĩmwĩkĩra arĩ kũhũrĩra tharutia na agĩkũinaga mũthuri wake ũrĩa ahuana no ti ũguo tũrakĩaria ũmũthĩ rĩu nĩ ũhoro wa nguo na atumia. Rĩu-rĩ, niĩ nĩ njũĩ ndĩ gathĩna kau, tondũ kaumire kũnene, ndiũĩ kana nĩ wonete video ĩngĩ ngauga niĩ ndaciarirwo mwana wa Naikuru, handũ hetagwo Solai. Rĩu rĩrĩa ndarĩ kairĩtu kanini-rĩ, twakoragwo na nguo ĩyo ĩmwe ĩthondeketwo. na cuka wa twetaga kariko nĩ cuka mwerũ ona ndianga wathondeketwo na ma, makongo rĩu rĩ maitũ witũ rĩ agagũtũtumĩra ndarĩ na mwarĩ wa maitũ ona arĩ oho aik- gwake aikaraga banana Ah, onake no kĩheti no akĩnanagio nyina wa kĩmani nĩ akinyĩte wa nyina wa Kĩmani, although ona rĩu ndĩrakĩigua na andũ anyinyi nĩ maragĩtwo nyina kana ithe wa ng'ania. Gwĩtwo nyina wa ng'ania kana akĩrĩ ũguo warĩ ũndũ mũnene hĩndĩ ĩyo. Rĩu rĩ, nyina wa Kĩmani nani rĩ, maitũ agagĩtũtumĩra tũkuo twa kariko, agacoka agekĩra rangi, kana nĩ wa ngoikoni, kana nĩ mũtune. rĩu tũgakĩharũkia kĩ nguo ndũrĩ gakuo kangĩ rĩrĩa ĩgatua gũthirathira rĩ nĩrĩo kũgũrĩrwo akagũrĩrwo kari kwengĩ gatumwo ũgekĩra rĩrĩa ndagĩkinyĩrwo wa cukuru ngĩkinya cukuru rĩ nĩ ũkĩrĩ na nguo cia cukuru icio ndũngĩgĩtara tondũ ndũrĩgĩthiĩ mũgũnda nacio rĩu ngagĩkorwo na tũkuo tũtũ twĩrĩ tũgakorwo na tũkuo twĩrĩ. Rĩu kamwe-rĩ, nĩ karĩa ũrĩkagĩra kiumia ũgĩthiĩ ithomo iria kĩrĩa cia Kristiano, cia ciana kana cia andũ agima. Na karĩa kangĩ-rĩ, nĩ ga kũhĩndaga wĩra mũciĩ. Kana nĩ mũgũnda, kana nĩ gũkua ngũ, kana nĩ kĩĩ, ũguo nĩ kĩ? Nĩ ta, wĩ ta tũkuo twĩrĩ. Rĩu-rĩ, reke ngĩkwĩre ndũgũ-rĩ, rĩrĩa ndagĩkinyire handũ ingĩgĩgũrĩra tũtonyo twakwa-rĩ, nĩ ndĩkĩaga kũgũra. rĩu wona mũndũ tũhuanaga ta andũ kĩ mũndũ ũtonaga gĩa kũrĩa mũndũ ũtonaga kanyama tayo kamũthĩnjĩra kĩrĩa ona arĩmeragia tatanukĩte nĩ tondũ ndonaga ona mũndũ mũhũtu mũnengere iria ona ahota kwĩyũraga nacio ararĩ agĩthemea agĩgĩtaga atĩa agĩgĩtagwo atĩa Rĩu koguo rĩ, na ithuĩ watuona na nguo, wona mũtumia waku, menya ena kamũrimũ kau, ndũkamũtindĩke mũno arĩ na mathĩna make marĩa ũrĩ anona rĩrĩa arĩ mũnyinyi. Noguo ngwenda kuga, tondũ nĩ ngwenda gũthera ngoro, nĩkĩo mũndũ anyona ndĩna kĩrĩa na irinda ndĩĩkĩte rĩ, ndĩhiũhia rĩ,